Mat ar jeu Mat ar jeu ganis Ya, male.
Bon, evit kregiñ an, uh, ar pennad kozh, Piut, ha peseurt liamm peus gant ar surf Hag Arvori, a gav din Bon, me zo, me zo surfer edo e nebeud bloavezhioù, euh, beus an dra-se, mes al liañ-krin. Bon, euh, Antoun Kabon eo va anv, hag an e Doune Brest, euh, me, va familh a zo rin euh, Brepagand e koulz e Bro-Leon en hanternoz Breizh. pa e oan bihan vehe ar mor tro-dro din ha n'em eus ket bet evit kement a vloavezhioù hep bezañ e-kichen. N'eus nemet pa m'on kroget gant ar studio e ranken mont kuit ha chapiñ ar vro evit mont e harlu en ul lec'h all da zeskiñ traoù. Met mod all em eus a-viskoazh bevet e-kichen ar mor hag al liamm zo kreñv peogwir e savfan 'baoe nebeutoc'h eget ugent vloaz à peu près a la varchen, ba e va bugaleaj euh, pa e oan krennard kwa, m'oa komañset. Hag al liamm zo bet kreñv e-viskoazh kwa. Hmm. Ar pezh a c'hellfe lavaret, marc'had. Hag um, bez eus surferien ha surferezed o deus ur sell war o amverez e-giz ar mod buhez. Peseurt, euh, peseurt sell peus war ar sport-se? Pa vidon-me ez eo splann n'eo ket ar sport, en va feson ez an d'ar mor. Vel jeuz eus tud a blij dezho surfiñ en ur mod vicher sportel, da lâret eo bezañ e koñkurañs gant an dud peotramant mont d'ar c'hompetisionoù bennak da welet ha posubl eo gounez e traoù pe get. Peotramant pleustriñ en ur mod zo sportel. Seurt traoù a vez bevet gant tud somm evidon-me eo da vat ur seurt arz, ar mod bevañ hag an arz, ar feson da vezañ e-giz un den zo o chom e-kichen ar mor hag evidon-me ez eo an dra-se ar seurt a-benn ar fin, un dra glok a-walc'h evit bevañ en va meteier hini ar mor koulz hag hini an douar a zo e-kichen an arvor a lavarche an dud. Hag evel-just ez eo, evidon-me, ar pezh a lak ac'hanout da soñjal ez eo un dra ouzhpenn ar sport hag un dra a-enep ar sport ivez. Peogwir e rankont kaout ar c'horf a zo ba stummet-mat evel-just bezañ gouest bemdez, pa teu gwagennoù brasoc'h, n'hellez ket just tremen e-biou dav eo ivez mont e-barzh. Hag evit ober an dra-se ba rankez pleustriñ bemdez, memes ma n'eus ket a surf, rankez ober trawal, n'ouezon ket, mont da redek, e vez graet ganin krapat, hag kas a draoù benn ar fin er-maez a ran evit va vicher va va c'horf prest, hag evit sioulaat va va spered ivez, benn ar fin n'eo ket just ur mod pleustriñ, met kentoc'h justamant ur mod beviñ. Hag an dra-se benn ar fin a laka ac'hanout da soñjal c'hell ket bezañ ar sport evidoun. Ha evit tud all e komprenan met war-lerc'h ez eo dañjerus a-wechoù memestra peger ez enefie hon eus ur sell disheñvel war an endro hag ar metoù mont e-barzh ar mor. Ha gwelet ar mor e-giz ur sal sportoù a gav din un tammig Dañjerus. D'an nebeutañ ez eo ar sell un tammig a-dreuz peger rankomp doujañ al lec'h-mañ. Hon eus ket paeet evit an dra-se kwa.
Hag eñ eo posubl dit komz ganeomp diwar ar sell peus war ar lojenn lojan er, er Mor-Bihan?
Ya, E ba ar sujed-mañ a zo gwall important peogwir ez eo gwir en hon rummad deomp-ni a rez o yaouank a-walc'h a lakaomp memes ma n'on ket an hini yaouankañ emaomp tapet gant ar santimant ez eo dav bevañ e-kichen evit bezañ gouest mont bemdez ez eo aesoc'h ma peus ket da vleniañ un hervez un hervez hanter evit mont d'ar mor memes an hanternoz benn ar fin ez eo dija kalz a gav din Hag evit en ober e rankez kaout al lojamant e-kichen ar mor. Ha siwazh, hon-deiz ez eo deuet da vezañ diaes-spontus ha kudenn al lojañ e Breizh peger ez eus nebeutoc'h nebeutañ a lojamañchoù dieub evit an dud a-gaoz da meur a draoù, meur a dra a so evel-just e soñj an dud ez eo a-gaoz an douristed a erru er vro. Ha gouzout d'an dud-se e vije un treuzfammadur bras e park al lojamant. Al lojamantoù, an dra-se zo hanter-vir ha gwir evel-just ez eus er gudenn hag an dra-se peger e vez treuzfemmet tiez-so e lojamantoù Airbnb ha me oar-me n'eus forzh peseurt platform benn ar fin. Hag ar re-se zo tennet kuit da park al lojamantoù evit ar re zo lec'herien. Bon, evel-just e stres ar marc'had da zigentañ tout. Da-heul ez eus a gav din ar fenomenon brasoc'h a ruz d'an dra-se hag a zo dre vras ur metropolizadur petra petamant me- metropolisa a vez lavaret gant tud zo a-fed e vez aozet tiriadoù ar stad gall tro-dro d'ar metropolennoù An dud a rank chom bezañ o chom er metropolennoù ivez met 'benn ar fin ur wech int staget ar metropolennoù n'eo ket a-walc'h aozañ an tiriad tro-dro d'ar metropolen da skouer hini Raouzon, hini Pariz petamant hini Naoned. Hag ar re zo o vevañ er metropolennoù e vez aozet o spasoù deoc'h dezho Evit ma vije posiblier mont kuit da an endro-se, peogwir n'eo ket un endro benn ar fin a blij d'an dud evit tout ar re zo er metropolennoù. Hag a-benn ar fin e vez aozeet an tiriadoù all e-giz lec'hioù dudi evit ar, metropol, ar metropolerien. Hag a-benn ar fin, ur wech erru ez ar Mor-Bihan peotramant er Finisterre, pe e vije Kraozon bro ar C'hap, bro an Ouriant, Ar Morbin tro-dro da Gwened a zo gwashoc'h c'hoazh met al lec'hioù-se benn ar fin zo lec'hioù dudi evit ar metropolennoù. Savet 'vez heñ outis bun evit ma sache an dud buan betek al lec'hioù-se. Aozeet 'vez linennoù tren tizh buan ganto ivez evit ma vije buan d'an dud tizhout al lec'hioù-se. Ha war-lerc'h kinnig dezho meur a dra war an takad. 'Vit plijañ d'an dud a zo o chom just nebeut michoù petamant nebeut dibennoù-sizhun ar bloaz. Ha ni, e-giz tud zo o chom amañ, e teu diaesoc'h-diaesañ peogwir ba al lojamanchoù tro-dro deomp c'hell ket bezañ brasaet betek ar certain point. A-benn ar fin e dav ivez kemer en kont ar fait e rankomp chom gant parkeier evit al labour-douar, dav eo ivez tennañ a-fet ez eus lec'hioù zo spasoù naturel a rank chom hep un obererezh fetis gant an dud, petramant bez' eus lec'hioù zo glepteit tout ba n'eo ket dav ijinañ sevel tiez peogwir ez eo un dra abominabl evit an natur hag all hag all hag a-benn ar fin ar pezh a chom er marc'had a lojamanchoù, e marc'had ar glad, zo un nebeud tiez ha n'int ket gwerzhet d'an dud zo o chom er metropol eno, petamant d'ar re zo pinvidik a-walc'h war an tachenn hag evit ar re zo renkajoù etre petamant renkajoù ar bobl, evit ar re-se, ba penn-ar-fin chom ken netra ken hag an dud-se zo lakaet dizh da vat ha deuet da vezañ ur sujed n'eo ket an hini pouezusañ, mais ar sujet pouezus ha sensubl da vat. Hag an dud zo o chom amañ tro-dro din, zo tapet an holl en va rummad tud, zo tapet gant diaezamantoù en em lojañ evit kaout ul lojamant, evit chom er memes ti a-hed ar bloaz, nebeut reoù a rank mont kuit d'anañ peogwir e vez treuzfeurmet e lojamantoù anañ da vare miz Gouere, miz Juilh, e lâr petamant miz Eost. Ha ni zo stanket en un trestad zo falpet evit an dud quoi. Ha neuze krouet ou peus ar strollad eus kepel zo petra eo ar hano ha petra eo e bal E ben diverrata e kaouzin d'ar strollad-mañ ivez met gwir eo neus euh, adframmet ar stroll zo e anv roidium ar mor euh, en-dro Ar mor Bro an Oriant, da lâret eo, zo ur seurt euh, kenstroll, ur c'holektif, ha me oar me, mais gwir ur seurt strollad, a zo e bal difenn ur mod bevañ, difenn ur meteier tro-dro deomp, ha difenn a-benn ar fin euh, ar pezh a, soñj deomp ez eo pouezus evit kaout ur seurt euh, feson bevañ zo padus. Hag en ur soñjal en dra-se, hon eus gwelet meur a dra zo important hervezon war hon takad emaomp o vevañ. Ba, vel just eus da d'un tu a-fed euh, miret euh, ha gwareziñ hor spasoù, hini ar mor koulz hag hini an douar, dre Zifenn da tud zo da skouer ar promotorien sevel raktresoù zo distrujus evit ar meteier hag evit an endro. An dra-se vez graet gant kalz a dud ha n'on ket a-unan. Goust d'an dra-se e kemeromp perzh ivez e c'hampagn emsavadegoù an douar koulz hag hini ar mor benn ar fin, dra damm nevel, damm nevez ha damm heñvel ez eo. Met ar pal ez eo difenn justamant an douaroù. a-enep d'ar re zo o klask distoloñ an douaroù hag ar mor. Ha d'un tu all, hon oa ivez gwelet e oa paseet poent en em aozañ en ur mod a-stroll, asambles, evit difenn ar fed e c'hellomp hag ar fed e hon eus c'hoant bevañ e-kichen ar mor. Setu perak ez eo an anv un tammig lojik a-benn ar fin, roiñ deomp ar mor en-dro. N'eo ket just ar mor giz ur benveg, n'eo ket ur benveg. Met ar mor e-giz ur spas, ul lec'h, un takad bevet gant an dud. Hag an takad hon eus c'hoant ivez bevañ barzh. Ha mont eus c'hoant bevañ barzh e rankomp kaout lojamanchoù. Hag ar c'henstroll-se, ar strollad-mañ, roit deomp ar mor en-dro, ar mor bro an Oriant, a servijo justamant stourmiñ evit al lojamanchoù. Evit en ober hon eus traoù lec'hel da, da sevel, kampagnoù, brudañ an traoù,

bezañ o chom asambles memestra peogwir n'eus ket moaien kaout an eil ojamant evit an eil. Seurt traoù, mamm o klask rastell da dastumad ivez. Ha d'un tu all ez eus traoù zo pa kreñvoc'h en ur mod, uh, peogwir ez eo uh, ar pal, a wechemañ sevel uh, e Breizh a-bezh uh, c'hampagne brud ha pouezus a-walc'h gant kalz a dud e-mesk ar bobl evit ma pouezhchem war an dilenn, uh, dilennidi koulz hag an enebourien, da skouer ar bromotorien, ajañs ar glad hag all evit ma vije echu gant ar mod e rankomp, euh, fin, gant ar mod e, tremen an traoù. Hag ar c'hampenn-se zo e anv un ti da bep hini. Savet eo bet war stumm, euh, war feson heñvel hag ar re zo o chom e bro Euskadi. Da lâret eo gant an Euskariz ez eo bet dija savet un tammig ar memes tra. Ha pal en em gavet 'sambles gant palioù resis, dre vras lakaat e-preust lezennoù zo dija e Frañs, er Stad gall, evit difenn d'ar marc'had ar glad da vezañ diroll giz m'emañ Yaoundez e Breizh, da skouer lakaat Breizh da vezañ un takad stenn da ret eo territoire en zone tendue, da lâret eo, evit lâret e galleg, un takad displeget da vat vije sten e stad vit marc'had ar glad, vit ma m'o deuit dije an dilennidi meur a vinveg evit mont a-enep d'ar fenomennoù a dremen tro-dro dezho. da skouer reolenniñ ar marc'had dre lakaat da baeañ kreñv ar re o deus un eil ti er vro petamant reolenniñ marc'had an douristañ dre lakaat an dud da vezañ sur c'hell ket bezañ tout al lojamañchoù tro-dro deomp lakaet treuzfeurmet e lojamanchoù ti penaos lojamanchoù touristed Hag a-benn ar fin tout ar palioù-se m'omp o klask cheñchañ warno evit ma vije ar sujed-se unan d'ar re bouezusañ war an tabutoù zo o tremen e Breizh. A-benn nebeut moalc'had e teuio aksionoù bon a-enep d'ar re zo o klask aozañ ar stlabez-mañ. Ar vanifestadeg matrehe eo aozeet ivez a-benn fin an hañv evit lakaat splann ez eus er gudenn e Breizh ha dav eo ober bremañ n'eo ket just gortoz. Ha war an takad mamm-vevañ ez eo ar pal lakaat an dud asambles da brederiañ, da ober asambles evit ma komañse an dilennidi kemer en kont ar fed ez eus er gudenn vras. Ha, gant dra all, evel-just, n'eo ket ar respont ar respont produktivel, da lâret eo mont ket o klask goulenn digant an dilennidi bitonizañ an douaroù a chom c'hoazh el lec'h m'emaomp evit treuzfamiñ parkeier e penaos e takajoù lotisamanchoù. Ha pal n'eo ket se evel-just peogwir n'eo ket dav continuiñ e-giz m'emaomp oc'h ober, da lâret eo sevel tizh ha sevel tizh ha ken ma'z eo sten ar marc'had lavaret Non, mais ma, ma savomp tiez nevez, rit ket biloù, euh, a-walc'h e veo evit an holl. An dra-se zo displeget sklaer gant ar sifroù ne gerzh ket, ne ya ket en-dro, ha dav eo deomp ober en ur mod all. Ha penaos ba, dre reolenniñ an traoù. Daoust hag-eñ eo liammet ar stourm, al lojeiz hag ar c'henfinadurioù? Ul liamm zo, vel just, hein, gwir eo, e, e ya war, war gwashaat an traoù. Ha trenket eo ar soubenn gwashoc'h c'hoazh baoe ar c'henfinañ. A-gaoz ez eo disachus hom lec'hioù deomp-ni an, a-gaoz ez eus un treuzfurmadur er mod e labour an dud ivez er metropolennoù. Nebeut-tu zo hell telelabourat baoe daou vloaz. Hag evit seurt tud, e-penn ar fin ez eo bet aozet en-dro o buhez en ur mod all. Ha n'eo ket fall, 'benn ar fin, kaout tud nevez war penaos er broioù m'emañ mauvais, an dra-se zo interesant evit al liammoù ha tout. Met bon, gwir eo, n'eo ket bet prederiet en a-raok. Ha c'hoazh a gadarre, evel-just ez eo ar gudenn peogwir N'eo ket tout erruiñ, met evit ar re zo dija on e rankomp ivez prederiañ war ar mod digemer an dud. Ha gant an dilennidi d'ar mare-mañ n'eo ket bet prederiet kalz. Ar pezh zo bet prederiet ez eo penaos kreskiñ an niver a arc'hant c'hell bezañ rastellet gant ur marc'had, hini ar sevel dre vras, dre ar prantad mammoù-vevañ. Hag te zo surfer? Penaos 'peus bevet ar fed e vefe difennet mont d'ar mor?
E ba, me zo serfer ha e ba en va familh em eus ar c'hoar a zo el labourerez e penaos e labourva pe labourva, e brezhoneg kal din, e labourva skianchoù penaos ar skiantoù-krenk lakaomp. Ar c'hiz zo ispisialourezh pe arbennikerezh war kleñvezoù an alan. Da lâret eo an traoù zo liammet gant ar fed alaniñ kwa. Ha da vare ar c'henfinañ kentañ, pa e oa bet divizet gant ar stad gall ha n'eo ket gant tout ar stadoù er bed arabat mesk an traoù ha sevel un istor all. E-barzh ar bed ez eus bet nebeut broioù zo kentoc'h latinek o doa choazet vije bac'het an tu d'en di, en, en, o, en o ziez. Uh, ar Frañsichenn hag ar re zo o vevañ er stad gall, uh, ar Spagnoliz hag ar re zo o vevañ e stad uh, Spagn, an Italianiz hag ar re zo o vevañ e stad italianek, dre vras. Uh, bro-C'hres un tamm, bro-Portugal, fin stadoù latinek kentoc'h. Hag ar mod e oa bet prederiet ar c'henfinañ ha e oa disheñvel-mik d'ar pezh a c'hoarveze e broioù all lakaomp e Suis petamant e bro Aleman petamant e bro Danmark e Sueden hag all hag all hag er broioù-se n'eo ket bet difennet d'an dud mont d'an endroioù naturel. E Frañs, er stad gall o doa choazet e vije difennet groñs mont er-maez. Evit ur c'hleñved zo e bal tagañ an dud en o sistem alaniñ. ez eo drol un tamm e lavaret an dud chomit bac'het en ti ha mod-se e vezo alonet ar memes aer gant tout ar familhoù zo bac'het hag a-benn ar fin a-fet skiantoù ne oa prouenn ebet e rankfe an dud chom e-barzh un ti evit ma vije gwelloc'h an taol evel-just e oa dav harzhañ gant al liammoù sokial etre an dud hag an dra-se e oa ar mod simplifiet betek re evit ober an dra-se Met giz ur surfer, benn ar fin pegeomp mont hirañ an tamm evit dont a-benn da zisplegañ an traoù brav, met evit ar mor, e-giz ur surfer, ar pezh zo bet c'hoarvezet eo dre vras difenn pep tra en ur soñjal forzh penaos n'int ket evit kompren. Ha aesoc'h eo lavaret dezho chomit a-sav, e plas displegañ dezho Mont d'ar mor n'eo ket sañsubl, met sañsubl eo ma vez tapet ur banne bennak war arosesioun gant ho mignoned war ar parkva petamant ma 'z it e tiez ho mignoned. Ha n'int ket bet kapabl, pennoù-bras ar galloudoù n'int ket bet kapabl da kaout fichañs er bobl evit ma vije ar bobl speredek a-walc'h evit mont pas ober seurt traoù. Ar pezh zo bet graet e Suis, da skouer. E, Suis ez eo bet lavaret gant dud ar menezioù n'int ket difennet, met taolit evezh, chom ket plas ebet en ospitalioù. Pezh a zinifie a-dreuz rit ket traoù a zo dañjerus ha diposubl evit deoc'h ha pep hini a soñjo dre e live. Er mor, en gwirionez, gwallzarvoud zo alies n'eus ket. Un dud hell bezañ lakaet diaes a-wechoù, met tud marv, petramant tud gloazet, a-gaoz bezañ surfet n'eus ket kalz a-c'houto. an digarezioù-se e oa torr-penn ha faos penn-da-benn. Hag a-benn ar fin e-giz surfer, eh, meus ket bevet mat ar prantad-mañ, e-giz kalz a dud. Ar c'henfinañ kentañ e oa un tammig drol, peger vez an lakaomp an hanter pe muioc'h c'hoazh a soñje dezho non mais mat eo peger eh, ez eus tud marv a-gaoz d'ar c'hleñved, dav eo deomp bezañ penaos euh, speredek a-walc'h, chom er gêr hag all hag all. D'ar mare-se dija ne oan ket d'accord gant an dud-se, peogwir e soñje din, bah, me zo ok evit euh, paouez gant al liammoù sokial dre vras, met mont de redek petamant mont de surfiñ ne welen ket al liamm. Ha pa c'houlennen digant va c'hoar zo euh, skiantourez, ne c'helle ket displegañ din al liamm peogwir ne oa liamm ebet a-fet skianchoù. Ha hi a lavarez splann n'eo ket sañsubl benn ar fin. Ha memes eo speredekoc'h c'hoazh mont de redek e lec'hioù ne c'hellez ket, e plas en em agglutinañ tro-dro d'ar c'hêrioù o klask redek en o c'hilometrad deomp. Peger e signifie a-benn ar fin ez ae tout an dud er memes lec'hioù, ar Stangala e Brest, memes ma e oa difennet matrec'hed gant an ti-kêr mont d'ar Stangala, petamant e jardrinoù an ti-kêr en Oriant hag hag all, hag er mor, e ben ken start eo ar jeu ne oa ket posubl d'an dud ken mont da surfiñ. Poliserien zo deuet war an aotrou amañ tro-dro d'ar anourian. vevet hon eus dervezhioù kentañ ar c'henfinañ e-giz dervezhioù benn-ha-fin ar skarzhadeg vras er Sad. Ar pezh a c'hoarveze e oa dre vras poliserien o tont, o harzhañ d'an dud mont d'ar mor Hag ur wech e klaske an dud mont en-dro er mor o doa divizet chefoù bras ar polis lakaat uniteoù e-kichen ar mor, stabilizet evit dervezhioù zo, evit ma vije seurfer ebet ken er mor. Hag deut int a-benn da ober an dra-se ar wech kentañ, da vat. An eil ken finañ n'eo ket tremenet er-maez er mestr-mod. Peger dija hon oa bevet c'hwec'h miz gant ar virus. Hag e-pad c'hwec'h miz e oa deuet er-maez studioù skianchoù e-leizh diwar-benn ar mod e, e, ez ae ar Covid e-barzh korfoù an dud ha penaos e, e veze ar c'hleñved-se danjerus evidomp. Ha pasé c'hwec'h miz e oueze an dud oa surtout dre an aer, dre eskemm an aer, ha surtout e lec'hioù ster e-giz an ti-mañ e veze al lec'hioù dañjerusañ. A-benn ar fin, dre al lojik, vije bet ur c'henfinañ er memes mod sañset. Met peger emaomp o vevañ en ur stal zo sot, darn vrasañ ar pennoù bras, n'o doa ket klasket laou. ha choazet o doa ober ar memes tra, da lâret eo, oh putain, komañs a ra bezañ kreñv an niver a dud en ospitalioù, bon bah paseet e poent ober kenfinañ an dud en-dro. Hag a-benn ar fin o doa kenfinet a-nevez. Ar reolennoù ne oa ket bet cheñchet, kasimant reolenn ebet oa bet cheñchet. Ar pezh oa cheñchet eo just lavaret, bon, ar wech-mañ hon eus komprenet N'eo ket just ar mor ul lec'h bevañ evit an dud, met nebeut tud zo, nebeut n'amparzh kement-se a dud, met nebeut tud a c'hell rastellat arc'hant gant ar mor. Evit ar re-se eo ho peus mont d'ar mor peogwir ez eo ul labour, hein? n'eo ket un dudi ken nag ar mod bevañ met ul labourell. Hag evito e oa posubl. Hep strollad evel-just, pezh a signifie ez ae ba, va mignoned zo kentoc'h euh, kelennerien surf pe monitourien surf, lakaomp. Ar re-se a c'helle mont d'ar mor bemdez. forzh peseurt eurvezh deus serfiñ. Hag hervez ar stad e oa lojik peger e veze ar mod pleustriñ evit o labour. Bon, en gwirionez e oa traoù sot sot tenneriachoù e-leizh d'an dra-se peger a oa netra skiantel evit displeg d'an dud an dra-se. Met ar pezh interesant eo e oa diaesoc'h d'ar stad kontrolliñ an aod ha kontrolliñ an arvor peger Vehe ket ken eas hag ar wech kentañ skarzh ha kuit an dud d'ar mor. Ar wech-mañ e vehe tud, dre al lezenn dre ofisiel a-benn ar fin, aotreet mont d'ar mor. Evit ar re-se e oa ket posubl skarzh anezho kuit. Evit tud giz-doun, sañset me n'on ket kelenner na monitour seurt m'eus ket choatet an dra-se evit va buhez, ba sañset ne c'hellen ket mont er mor. A-benn ar fin evit va c'hategorienn din-me, ba benn ar fin e vehe ur seurt spas etre lec'h ma c'hellem matrehe evit ar re o doa c'hoant, matrehe me, matrehe te, ça se dépend pep hini e joaz, mont d'ar morien kenkoulz hag ar monitourien. Me ar gudenneù e vehe kontrollet evel just an arvor hag ar boliserien a dremen evit kontroliñ an dud er-maez d'ar mor Memes an dervezhioù kentañ en Oriant, an trede, pevare dervezh an kenfinañ, en doa choazet ar boliserien mont betek an Arvor, ar gumun e-kichen an Oriant, de viriekaat hag an dud-se a oa posubl dezho pe get. Bon, pigos e fall peger an darn vrasañ monitourien er mor. Ur wech gwelet kartennoù micher an dud o doa ranket mont kuit ar pik. ar voliserien, penn archerien maritim, archerien ar mor, o doa ranket mont kuit. Ha kollet ar c'hoar evit ar wech. Ha buan a-walc'h e oa deuet ar galv e Breizh, savet gant tud zo er penn ar bet, evit lavaret an dud, kentañ dibenn sizhun a zeu, da lâret eo an eil eil dibenn-sizhun ar c'henfinañ, o doa galvet an dud mont d'ar mor 'sambles 'vit mont a-enep ar reolenn-se. 'Vit mont a-enep d'an difenn, justement. Hag e Breizh hag e Frañs e voe aozeet ur bern emvojoù poblek foran digor d'an holl 'vit mont d'ar mor, gant poliserien matrehe pe get, ça se dépend. An dra-se oa mod citoyen e Makerez. Hag amañ e Nourian, e bro an Nourian, e oa bet aoziet diouzhtu an traoù dre uh, ar mod strollad, ar mod kenstroll. Oa ket just ur galv uh, war redachoù hep uh, aozadur ebet, met er galv sikouret gant ur c'henstroll a dud a oa kustumet mont d'ar mor, ha tud prest de, de zifenn an, an tachenn evit mont d'ar mor en-dro. Ha memes ma e oa difennet e oa deuet à peu près daou c'hant pe daou c'hant hanter-kant a dud e-kostez an Oriant etre euh, ar gorenez d'un tu all, an arvour, planvour ha Driedel, oa deuet tud e pep euh, trias-bras e vez pratiket ar surf petramant ha kitesurf pe me oar-me, evit lavaret da gallout n'omp ket d'accord ha vezo ket doujet d'al lezenn-mañ. Hag a-benn ar fin ez vo un tammig brav peogwir e oa deuet kalz a dud. Ar re-se e oa bet o surfiñ ar mor fas d'an archerien e oa ahont evit kontrolliñ. Oa ket paseet kontrol ebet hag a-benn ar fin ez oa ur seurt uh, uh, liamm kreñv ha e oa bet savet etre-son, etre ar stad hag ar re-se o vevañ e-kichen ar mor. Evit lavaret a-benn ar fin, klask a c'helloc'h, met ni ivez a glasko. Hag, hag a-benn ar fin, peurrest ar c'henfinaoù hag ar prantajoù kraouiñ da noz, pezh zo couvre-feu e galleg, e ben an eil prantad hag egile etre miz du ha miz even daou vil un warn-ugent, oa bet da c'hoari war an aod dre vras gant an dud evit mont dreist d'al lezenn nevez-savet a zifenne d'an dud mont d'ar mor. Hag e-pad ar prantad a-bezh, e-pad eizh miz, voe an dud kustumet mont d'ar mor memestra. Nebeutud e oa bet tapet taolioù kastiz ganto evel-just, hein, met darn vrasañ memestra o doa gellet mont d'arnour bemdez, memes ma eo difennet. Ha gant ar re oa brav. Lavaran ket, eh, on oa galvet anezho da ober, an dra-se n'eo ket gwir. Ar pezh a oa c'hoarvezet eo just tud o klask en em aozañ evit adtapout ar pezh a so o meteier naturel. Vit ar re zo o chom e Pariz n'eo ket logik matre peger e, e seblant bezañ ar mor ul lec'h dudi d'anañ pa vez tomm an amzer pa c'hell bezañ lakaet ar servietenn war an treñs ha pa c'hellez laosk ar vugale da redek hag ar prantad diskuizhañ an hiniv. Met evidomp-ni n'eo ket se ar mor. Ar mor eo al lec'h e reomp traoù war ar pemptez. Pe evit mont da surfiñ, pe evit mont da zastumad lastezioù e-leizh a vez skarzhet er mor. pe da Urmela, Pesketa hag all hag all. Met benn ar fin, ar bern traoù vez graet war, war ar mor ha petamant war an arvor zo just e-kichen. Hag evel just ez eo pouezus difenn an neñv. Hein.
Pe minuten zo, mon mari. Segni a rez e gitar, barzh ar strollad anvet Alato. petra a vagez dre ar raktres-se
Bon, ur raktres disheñvel eo, met ar mod kas va fromoù an hini eo. Ha n'eo ket ur raktres politikel ar wech-mañ e-mod ebet. Ha pal eo just laoskañ ar fromoù da vont giz m'emaint ha da zispakañ anezho. met gwir eo ivez ez eo ur raktres ez eus brezhoneg e-kreiz, e-kreiz, e-kreiz ar strollad peogwir mon-me brezhoneg ha me zo kustumet kanañ e brezhoneg ha skrivañ e brezhoneg. Hag ar strollad-mañ a zo e bal prouiñ, daoust d'ar fed n'eus ket n'eus ket dizhoù sañset prouiñ me vont er stad m'emaon e rankomp prouiñ an dra-se, ez eo posupl prouiñ ha bevañ gant ar yezh ma kaozomp asambles par mod diouzhtu hag ar yezh zo anavezet gant kalz a dud e Breizh. Setu dre vras ar pezh a c'hellan lavaret. Ur strollad folk an hini eo kentoc'h. ur strollad fiz anaouen liammet krin gant ar meteier e vevan e-barzh, da lâret eo kentoc'h ar mou, an nebeud menezioù un tamm ivez, hag an traoù a vevan hag evel just dre stourm e vevomp traoù a lak fromoù ivez, pa, pa zout harzet petra man pa peus diaes da mañchoù, pa, pa ya er mignon dit en toull-bac'h, pa, pa varven ez eo traoù a lak da spered de, vont don e traoù peus ket vevet c'hoazh hag ar sonerezh, ar muzik eo ar mod digas an traoù-se. Hum.
penaos eo deuet ar brezhoneg evidout Gant en va buhez quoi, dre vras. Ba tro dro diomp vez brezhoneg un tammig partout. Anoioù lec'h, a radio, sonerezh, skriturioù. Bon, evit tud Kisdoun, gant ar familh va zud-kozh zo bet ganet e, brezhoneg ar yezh-vamm a oa evit tout ar familhoù zo tro-dro deomp. Ha da vare va zud e oa paseet da gozh an dra-se. Hag un dra greñv zo bet paseet e Breizh-Izel. An dud o doa choazet dre vras laoskañ da gostez ar yezh. peger e oa ket modern a-walc'h, evel-just e oa kreñv penaos pouez ar Stad evit ma vije laosket da gostez. Met bon, e lec'hioù saoz eus bet tud evit mont a-enep d'an dra-se, lakaomp en Euskadi hag e Korsika un tamm. E Breizh n'eo ket bet mos an dud a oa kentoc'h evit asantiñ an dra-se hag evit ba mont war an tu-mañ. Hag evidon e oa ur seurt dra a vanke din. ar yezh peogwir n'on ket bet ganet e brezhoneg. Daoust d'ar fed e oa ar va mamm brezhoneg e oa ket bet laosket din, oa ket bet roet din ar yezh-mañ. Ha ne oan ket bet lakaet er skolioù pedioù-yezhek peotramant dre soubidigezh. Pezh a signifie e veven gant ar yezh a zo va hini evel-just, me 'gav ket din eo va hini Resisamant ha rik pegañ em boa ar santimant ne vanke un dra. Ar yezh a yoa sañset din va familh a vanke bremañ. Ha dre an dra-se emañ komañset klask deskiñ. Met diaes e oa va eeun deskiñ ar yezh dre ouier hag all hag all. Ha nebeut bloavezhioù zo emañ graet ar stummadur c'hwec'h miz ha nav miz va fin, nav miz en holl evit deskiñ ar yezh propikoc'h. E-pad mizoù en ober ar brezhoneg nemetken ur seurt ur seurt beaj en diabarzh eo audrey vidon em eus ar santimant bezañ graet ar bloavezh erasmus e breizh benn ar fin ha daoust d'ar fed e oan-me breton a-orin ha breton a-viskoazh ha bevet e breizh an darn vrasañ va buhez met bon dre an erasmus-mañ ha n'eo ket paeet gant unan-viz Europa met bon gant ur stad un tammig dre ar stummadur 'moa gellet deskiñ propikañ ar yezh ha bremañ eo d'ar brezhoneg un dra naturel e kaozean ganti evit sujedoù a bep seurt a-benn ar fin. N'eo ket ar pal kaozeal d'ar yezh met kentañ ober gant ar yezh. Setu dre vras petra eo al liamm. Setu al liamm kreñv, don, leun a santimañsoù, leun a garantez. Kasoni 'm eus ket. Evit echuiñ,
peseurt kentel e c'hallez reiñ d'an dud n'eus c'hoant fiñval etrezañ evit ar stourm hag da skouer evit ar raktres etregedek evit tennañ al litium diouzh an douar.
Klevit 'm eus komz a ra ar sujed-mañ. Pas. Kentel n'ouezon ket hag ar gentel e vije evit an dud, met peseurt modoù evit en em aozañ a gav din pouezus reiñ ya. Ba ar pal a-benn ar fin ez eo bezañ gouest kompren an traoù da lâret eo rastellañ titouroù da zikentañ tout da skouer lakaomp evit al liamm ar re zo o chom eo bet uh, gwaien. Pa ar gwella tra vije mate aozañ emvojoù publik digor d'an holl evit uh, tabutal ha kompren. Ha petra eo, uh, da petra a servich a litjam, dask ar, e, e peseurt uh, sistem ma lakaet a litjam benafil perak o da zizoum uh, pennoù-bras ar Stad war ar pompilli hag all hag all da c'hall lithium. Da-heul, ur wech aozeet an emvodoù-se, ez hinifi e komañso bezañ savet ur seurt kumuniezh, kumuniezh pres da stourm. Hag an darezioù pouezus peger ez hinifi e savez mignoniaj etre an dud. Hag ur wech e peus euh, savet min, mignoniaj etre an dud out kapabl da gaout fichañs enno. Ha dre ar fichañs e c'hellez komañsiñ ober traoù ha mont a-enep d'ar raktres da skouer. Ma, ma 'z eo ar raktres fall, ma 'z eo mat ar raktres, ma soñj d'an holl euh, ez eo mat euh, toullañ an douar ha kreñv euh, ha doun ha rastelat al lithium evit ma vije muioc'h-muiañ a otoioù tredan petamant euh, euh, pellgomzoù ezoug euh, speredek hag all, perak ket, met bon, ar raktres Ur raktres eus penaos evit ar bed an hini eo. en a-dreñv ez eus soñjoù, prederioù, pep hini e soñj. Mais a gav din pouezus ya, evit stourm euh, bezañ gouest sevel kolektivoù. Hag ur wech peus sevet savet da stroll gant da vignoned maout o kaozeal ganto, e c'hellez presantiñ d'an dud ar stourm ma out ober, da skouer l'acommandement al lojeiz, l'acommandement mont a-enep da thalassothérapie vezo savet sañset en arvour hag hag all, ha klask lakaat ar muiañ posubl a dud tro-dro dit da stourm asambles. Evit emmerdiñ ar re o deus c'hoant sevel ar raktres-se. Ha penaos da ober? Ba daou E kaout palioù uhel a-benn ar fin. Ha peurliesañ ar pezh a vanker stourmoù eo ar startijenn. An tu kleiz kustumel da ret eo res o paset da gaoz un tamm zoken fall c'hwezhañ ar goll ganto 'vez ket gounezet tra ebet ken peogwir e ya an dud-se da vanifestiñ hep soñjal e c'hell ar manifestadegoù aozaet ganto bezañ trec'h war un dra bennak. Ganeomp-ni a gav din ez eo posubl justamant dre sevel traoù ha n'int ket gortozet, dre sevel aliañsoù n'int ket gortozet. Ma komañsez lakaat da gostez traoù zo peogwir euh, n'on ket d'accord war pep tra, met ma zout akord evit lavaret ez eo fall peud al litium e c'hellez komañsiñ sevel un emglev gant reoù all, gant an aotrou maer ma trec'he. gant ar re gozh o vevañ er gêriadenn m'emaout, gant ar surferien all emaout o surfiñ sañset, ha gant tout ar re-se e c'hellez komañsiñ sevel. Un aergelc'h zo diaes d'ar re zo e fas deomp kontrolliñ ha diaes loudrez da, da harzhañ. Hag ur wech e komañsez dipassiñ pep tra, ez, ez eo diaes da sevel ur raktres. Ha mod-se hellez bezañ trec'h. Ha sur on ez eus moaien c'hoazh kaout trec'hioù, trec'hioù e-leizh. Met dav e ijinañ traoù, dav eo empentiñ meur a feson, dav e vezañ digor da spered, dav eo asantiñ c'hell bezañ graet kalz a draoù disheñvel. c'hell bezañ ur boom, c'hell bezañ un happening bennak, c'hell bezañ akzionoù e-leizh, forzh peseurt tra a-benn ar fin, ha n'int ket a-enep tud zo, zo mat fin ma ne zez ket da bal a-enep palioù ar strollioù ar strollajoù all zo e-barzh ur stourm, n'eo ket fall, pep hini e soñj, pep hini e vod, matre zo tud n'int da blij ket dezho bezañ aozeet da skouer, ha matre evito ez eo aesoc'h ha n'ouezont ket. just mont war al lec'h hag ober traoù. Ba, pep hini e soñj. Ken ma ne signifie ket evit strollad e aspeho an merzamanchoù e-leiz, pep hini zo libr da c'hoari gant e feulep. Ha me gav din e rank an dud kemer perzh ha mont a-enep traoù, mont a-du evit traoù ali. Ha gant ar re 'm eus ket lavaret c'hoazh, met penaos bezañ trec'h war an traoù ha ba peurliesañ pa komañsez sevel traoù ha n'eo ket just mont a-enep da skouer evit al lithium ma komañsez kinnig da penaos da res o vevañ tro-dro da Tregennek peseurt mod buhez maout o tifenn peger ez eus ur mod buhez maout o tifenn ma, ma zez a-enep al lithium ma komañsez displegañ da joazoù dit-te ha da joazoù dioc'h-c'hwi euh, en ho kumuniezh ba benn a fin ez eo pozitiveloc'h hag an dud a c'hello kompren gwelloc'h n'out ket just a-enep al lithium en fin a-du gant an devenn maout parce que etregenek ma gav dit ez eo pouezus kaout ar stank-mañ peger ez eus laboused a blij dit sellet da c'houto bep sizhun ma blij dit mont war velo e-kichen ha te gav dit ez eo brav al lec'h ha peus ket ran un uzin bras e plas ma 'z emaout o vevañ e-kichen hag an trouz 'vije direnkus dit e ben tout an traoù-se benn a fin zo mat ivez da zisplegañ peger ez eo an dra-se a lako an dud da soñjal met ya, a-benn ar fin ez eo ar gwir ganto me ivez m- 'meus c'hoant seurt buhez ha n'eo ket ar vuhez hinian euh, levezon al lithium e lec'h m'emaon o vevañ. Setu dre vras, ret eo stourmiñ tud, tudoù, stourmiñ e-leizh ha savit mignoniezh e-leizh evit ma vije diposubl d'ar re zo o klask kontrolliñ ac'hanon, kontrolliñ ac'hanon ken.
Allez, bonne. Bah, merci bras, Antoun. Ya, bah merci bras dit, euh, Sorik. Yeah. A grande mapado.